Croeso i'm raglen ddogfennol. Mae fi yw Funky, Funky a Ddraig. Bydd y ffilm hon am Gonfensiwn y Cenedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn, neu yr UNCRC i chi a mi. Er amddiffyn angheniol sylfaenol plant yw hyn, megis goroesi ac addysg, ynghyd â gwarantu 100 hwy ddweud eu dweud ynglŷn â phenderfyniadau a wneud amdanyn nhw. Pwnc llosg yw hwn, mae 'na 54 pwynt i gyd yn y Confensiwn, a'i gelwir yn erthyglau. A nes ymlaen, os i mi boeni a gwneud. Manylaf yn union yr hyn maen nhw i fod ei gyflawni. Cawn weld, hefyd, ar y modd y mae plant yn dod i gyfrannu wrth adrodd nôl i'r Cenedlaethoedd Unedig ynglŷn â hawliau plant yn eu gwlad hwy. Nesaf, fe awn ar y strydoedd, i ddod o hyd ar y hyn fuasai plant Cymru eisiau newid ar y ffordd maen nhw'n cael eu trin, a'r hyn ymlaen maen nhw'n ei wneud ynghylch hyn. Ond yn gyntaf, mae angen rhywfaint o hanes arnoch chi. Cychwynnwyd y mudiad hawliau'r plant ar dechrau'r ugeinfed ganrif. Roedd hyn ar ôl i Ewrop gael ei mathru gan y Rhyfel Byd Cyntaf. Dal yn anghytûn mae pobl ynglŷn â pham iddi ddigwydd, ond fe gasglodd yr holl wledydd mwyaf grymus eu hieuenctid ynghyd, eu rhesi ar ochrau gwrthwynebol, a'u hanfon i ruthro yn erbyn bwledi a bydogau ei gilydd. Bu farw 9 miliwn o bobl dros y pum mlynedd nesa, a gwnaed miliynau o blant yn amddifad ar draws Ewrop yn gyfan. Athro Saesneg o Loegr oedd eglantain Jeb, ac yr oedd hi wedi ffieiddio gymaint gan y lladdfa, fe benderfynodd ymgysegru ei bywyd i ymgyrchu dros hawliau'r plant. Helpodd hi sefydlu Achub y Plant, a helpu ysgrifennu Datganiad Hawliau'r Plentyn, a geisiai bwyso ar y llywodraethau hynny a oroesodd y rhyfel i amddiffyn plant. Fe sefydlodd enillwyr y rhyfel heblaw America, Cynghrair y Cenhedloedd, a ddywedasant oedd yn fodd gwarantu heddwch a help i atal rhyfeloedd rhag digwydd. Ar yr ochr bositif, bu i'r Gynghrair fabwysiadu yn 1924 datganiad Jebb ar hawliau'r plentyn, ond bu iddynt fethu'n llwyr yn ei brif genhadaeth. Gan ofni i Ewrop fynd yn gomiwnyddol pe baen nhw'n ymyrryd, wnaeth y Cynghrair ddim i atal fasgwyr rhag ennill grym. Yn gyntaf, bu Mussolini yn yr Eidal, yna Hitler yn yr Almaen, wedyn Franco yn Sbaen, ennill reolaeth ar ei llywodraethau a gweithredu'n ymosodol ar bob gwlad arall a'i bobl ei hunan. Torrodd yr Ail Ryfel Byd allan yn anhepgor i hyn efo lladd rhieni a'r lladdfa. Lladdwyd mwy o filiynau hyd yn oed nag yn y Rhyfel Byd Cyntaf. Amddifadwyd hyd yn oed mwy o blant. Anfonwyd unrhyw un a benderfynai'r Natsïaid a oedd ar hil neu grefydd anghywir, neu a ddaliai gred gamweddol wleidyddol i wersyll ganolog naill i lafur caled hyd a forwolaeth, neu ei gyrru i siambrau tanddaearol i gael ei nwyo. Pan ddaeth y milwyr am y plant amddifad yn get o Warsaw, gwrthododd Janusz Kozak, awdur poblogaidd i blant, a pediatrydd, gefnu ar y plant yn ei ofal. Gwnaed cynnig i Janes i ffoi, ond dewisiodd o aros gyda'r plant a fu farw yn y siambr nwy yn Treblinka. Ar ôl y rhyfel, unwaith hysbysebwyd â hanes, daeth Korczak yn arwr y mudiad hawliau plant. Gorchfygwyd Hitler yn 1945, a ffurfiodd llywodraethau Rwsia, y Deyrnas Unedig, Ffrainc ac enillwyr eraill gan gynnwys y tro hwn America. Y Cenhedloedd Unedig a dywedasant mai eu bwrpas oedd, i achub y cenedlaethau olynol rhag fflangell rhyfel. Yn anffodus, ni all yr gwledydd mwyaf grymus, yn enwedig America a Rwsia, ddal ati'n hir iawn. Go brin iddynt eistedd ar soffa heddwch cyn iddyn nhw dechrau dadlau ynglŷn â'th pell rheolaeth. Bu iddynt alw hyn y Rhyfel Oer a phrysuro datblygu arfau niwclear yn y ras arfau. Gan dorri ymaith masnachu ei gilydd, ac ymladd diprwy ryfeloedd yn Ne America, Korea a Fietnam. Er hyn oll, cariodd y Cenhedloedd Unedig ymlaen. Codwn nhw ymbarel i gadw napalm draw ar arwyddo'r Datganiad Catholig ar Hawliau Dynol yn 1948. Rhodd llywodraethau'r holl wledydd i barchu'r hawl i fyw. Y Rhyddid, Rhyddid Mynegiant a Chymdeithasau ac i Addysg. Mae'r Cenhedloedd Unedig wedi goroesi hyd heddiw ac mae yn un o'r prif leoedd y mae'r mudiad hawliau'r plant yn rhoi pwysau yn ei ymgyrchoedd. Ar ôl y rhyfel, mi fabwysiadodd y UN yn union ddatganiad Eglantine, gan ychwanegu ato yn 1959 restr o ddeg hawl. Cymerwyd 30 mlynedd cyn y canlyniad mawr nesaf, pan fu iddynt fabwysiadu yn 1989, y llawer hirach confensiwn ar hawliau'r plentyn a rois i lawr hefyd y modd mae'n rhaid i bobl gwlad adrodd yn ôl yr hawliau plant. Mae'r confensiwn yn un o'r mwyaf poblogaidd yn y Cenhedloedd Unedig. Mae pob gwlad na mynd dwy o'i haelodau gwladol wedi ei dderbyn mewn i gyfraith. Un yw Somalia, sydd wedi bod mewn rhyfel cartref ers 30 mlynedd, a'r un arall yw America. A peidiwch ag ofiddio os ydych chi wedi anghofio peth o hwnna. Cewch brawf gennym nes ymlaen, ond os gewch chi unrhyw ran ohono'n anghywir bydde yn eich troi chi yn fyrgers cig eidon! Dim ond cael hwyl ydw i. Ond, dyma Richard Powell o Achub y Plant i ddweud wrthym beth yn fwy am y ffordd mae'r Confensiwn yn gweithio heddiw.
Mae Confensiwn Hawliau Plant y Cenhedloedd Unedig yn rhyw fath o ddeddf uh, neu cytundeb rhyngwladol rhwng pob un o aelodau uh, Cenhedloedd Unedig. In a simple way, it's a promise that the international community has made to children to respect the rights of children. Um, it was adopted in 1989 by the United Nations General Assembly um, and it came into force in um, 1990. Mae meddwl bod uh, aelodau a Cenhedloedd Unedig sydd wedi uh, arwyddo'r cytundeb Mae'n meddwl bod y gwledydd yna yn gorfod nawr gweithio dros sicrhau hawliau plant yn eu gwlad nhw eu hunain. Nawr, mae pob gwlad ar wahân i un wedi cytuno gyda'r confensiwn hyn, a 'na'r tro cyntaf erioed i hwnna ddigwydd. Dyma'r confensiwn lle oedd gwledydd yn frwdfrydig iawn ac am

Aroswch un funud.
Cyn i ni mynd ymlaen, mae angen arnoch chi wybod yr hyn yw hawl. Hawl yw rhywbeth a genir pob un a. Ni all neb ddwyn eich hawl i wrthych, fodd bynnag yr hyn a ddigwydd i chi yn eich bywyd. Mae gan bawb hawliau. Nid ydynt yn eiddo i hen bobl yn unig. Mae gan plant hawliau hefyd.

Felly maen nhw'n caru'r UN, CRC. Tybia fi feddwch chi hefyd. Ond sut mae'r UN yn sicrhau bod pethau yn cael eu gwneud?
The UN Convention on the Rights of the Child is different to lots of other conventions in a few ways. One of the ways it's different is that

Dealloch chi hynna i gyd? Ysgrifennwyd y ddau adroddiad cyntaf gan wahanol setiau o hen bobl. Ysgrifennwyd yr un gyntaf gan y Llywodraeth, yr ail gan y gyfundrefnau a all feirniadu'r Llywodraeth, ac y mae'r drydedd gan grŵp o bobl a ddylai elwa o'r holl ymdrech, chwi, blant.